Hytaýdaky student durmuşy, Hytaýa täze geljek okuwçylar üçin maslahat. Hytaýda mundan başga-da Instagram, Youtube, TikTok işlemeýär. Biziň şäherimiz, şäherimiziň merkezi ine şu tarapda, ýaşyl liniýada bolýan garawçy. Ýylydan alty aýlap pul gelmedi. Indi barlaglardan geçýär. Barlaglar hem şu barada bolýar. Hytaýa üç ýol bilen gelip bilýäňiz. Hytaý dili, patkurs, bakalawr, magistratura. Şu elimizdäki köpügi ýitirmeli-ä dostlar, içdäki kynçylyklarym, kynçylyklarym barada. Adamlar size aldamazlyk üçin işiň yzlylygyny gürrüň berýär. Biz şu BOSS programmasyndan Moýkadan iş tapdyrdyk. Dostlar, eger-de hytaý döwletinde okamak isleýän bolsaňyz we ýüz prosent ynamly kompaniýa gözleýän bolsaňyz, Education Merkez kompaniýamyz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Dünýäniň iň gadymy we baý medeniýetleriň biri bolan Hytaý Halk Respublikasynyň Guansi şäherinden size gyzgyn salam. Dostlar, bu günki wideomyzda Hytaý durmuşy we ýaşaýşy, Hytaýdaky student durmuşy, Hytaýa täze geljek okuwçylar üçin maslahat, bu günki wideomyzda hemmämiz bile tomaşa ederis. Dostlar, meň adam Sähet, men men şu wagt Guançi uniwersitetinde birinji ýyl taýyp okaýaryn. Birnäçe wagt gyşky kanikulumy Türkmenistanda geçirenligim sebäpli Hytaýda okaýan şäherime ýaňy geldim. Dostlar, bu gün howa örän gowy. Size daş-töweregini görkezeýin dostlar. daş döwregi şeýle Guansi uniwersitetiň içi daş döwregi şu wagt örän owadan we özüne çekiji. Dostlar, bu wagt howamyz 20-25 gradus maýyl howa bar. Dostlar, birinjisi okaýan şäherim bardy. Gürrüň bari Guansi şäheri Guansi Guanzhou şäherine tiz dostlar, 1 sagat wagtyňy alýar we Guansi şäheri beýleki şäherlere garanda Subtropiki we uzyn tebigatly şäherleriň biri we şäheriň umumy ilaty ýedi-sekiz milliondan geçýär we şäher iki müň iki ýüz ýyllyk taryha eýe dostlar. Indi men size Hytaýdan tä Abşaga ýerleşýäňize çenli gürrüň bereýin. Siz Hytaýa üç ýol bilen gelip bilýäňiz. Hytaý dili, podkurs, bakalawr, magistratura. Hytaý dili, podkurs näme? Siz Hytaýa hytaý dilini öwrenmäne gelip bilýäňiz we hytaý dilini öwrenip bilýäňiz. Bir ýyl we alty aýyň dowamynda Isiskeýdor ekzameninden geçip, bakalawra başlap bilýäňiz we islän ugurlaryňyzy saýlap bilýäňiz. Bakalawr näme? Bu üç, dört, bäş ýyllyk ok ýokary okuw derejesine aýdylýar. Eýýäm bakalawr dünýä standardyna laýyk gelýän ýokary derejeli okuwlaryň biri. Mysal üçin, siz inženerçilik bolsun, lukmançylyk okuwyny gutarýaňyz, ýagny bakalawr ugruny gutarýaňyz, We siz arkaýyn ýokary hünärmen ýokary hünärmen bolup bilýäňiz. Magistratura näme? Eýýäm bakalawr derejesindäki ýokary derejesine aýdylýar. Magistratura iki, üç ýyllyk arasynda bolýar. We bir magistratura girmek üçin HSK bäş sertifikatyňyz bilen bakalawr gutaran diplomyňyz gerek bolýar. Dostlar, men häzir metro bilen şäheriň merkezine gitjek. Dostlar, ýolda barýarkaň Hytaýyň uly binalary, jaýlary we udan tebigaty dünýä garaýşyňy üýtgetýär we hemme zat ünsüňi çekýär. Indi dostlar, şum bilen başlaýlyň. Dostlar, men iki ýyl bäri eýýäm Hytaýda ýaşaýan we Hytaý şäherleri örän sessiz. Munuň sebäbi meniň pikirimçe Hytaý maşynlary bolsun, motorlary bolsun elektrikli, ýagny tokly işlemegi mukadýan. Dogry, Benzinli işleýän maşynlaram bar, ýöne Hytaý döwleti beýleki döwletlere garanda elli ýyl öňde barýan ýaly dostlar. Dostlar eger-de siz Hytaýa okamaga gelmek isleýän bolsaňyz adamlar sizi aldamazlyk üçin işiň yzlerinden gürrüň beriň. Biz näme üçin gürrüň berýäs? Sebäbi her hili ýagdaýlar bolýar biz görýäs şoň üçin biz işiň yzliderinden gürrüň bermäge karar berdi. Birinji gezek siz ynamly adam tapmaly. Ynamly adamy tapdyňyz, uniwersitet saýladyňyz. Uniwersitet saýlanyňyzdan soňra şol uniwersitete dokumentleriňizi ugradýaňyz. Şol öňüňize düşýän adam sizi şol uniwersitete registrasiýa edýär. Iýul-awgust aýynda proglaşeniýaňyz çykýar. Proglaşeniýaňyz eliňize gowşandan soňra Türkmenistandaky Hytaý posolstwyna baryp wizaňyzy alýaňyz. Blediňizi öwünçä alsaňyz-da bolýar, soňra-da alsaňyz bolýar. Ýöne bledi öwünçä alsaňyz has gowy. Näme üçin? Sebäbi gutarmak ahtimallygy gaty uly. Soňra ablona barýaňyz, kagyz alýaňyz we soňra Hytaýa arkaýyn geliberýäňiz. Soňra Hytaýa geleniňizde öňüňizden hökmany suratda adam çykmalydyr. Sebäbi siz ýurduň puluna we diline hiç hili düşüneňizok we şähere, şu şähere birinji sapar gelýäňiz. Şonuň üçin öňüňize düşýän adam şu öňüňizden adamy çykaryp, we şol okaýan şäheriňize ugratmalydyr. Okaýan şäheriňize geleniňizden soňra öňüňize düşýän adamyň etmeli, hökmany etmeli zady, birinji, şol wracalary ekstradiýa etmeli, APŞAG-a ýerleşdirmeli, wizaňyzy alyp bermeli, bir ýyllyk we medisinadan geçirmeli. Biz bu zatlara näme üçin gürrüň berýäs, siz ýalňyş adama duşup, aldanmaklygyňyz mümkin diýip gürrüň berdik dostlar. Dostlar, Hytaýda mundan başga-da Instagram, Youtube, TikTok işlemeýär. GoPay-nyň üsti bilen işleýär dostlar. Mundan başga-da Visa Card, Mastercard bärde ulanylmaýar. Onuň ýerine Alipay we WeChat ulanylýar. Şol programmalaryň üsti bilen töleg edilýär dostlar. Hä men size Alipay, WeChat-y görgezeýin dostlar. Wit bula dostlar Alipay, bu hem WeChat programmasy. Bu WeChat edil WhatsApp ýaly dostlar, siz arkaýyn töleg edip bilýäňiz we arkaýyn adamlar bilen ýazyşyp bilýäňiz. Bu hem Alipay. Bu kart obişneý siz bärde hytaý kartlaryny açdyrýaňyz we hytaý kartlaryny satýaňyz we biz markede gideýli, tapawuda metrodan bilet alaýly, arkaýyn biz şolaň şo programmalaryň üsti bilen töleg edip bilýäs dostlar. Ine şu wagtam dostlar metroda ine şuny ýaly magazinler bar. Tä gitýänçäň dostlar gutarýança şu ýerde magazynlar bar. Ýa, şony ýa dostlar häzir sizi şu metroda içindäki magazynlarym size hemmesini görkezeýin dostlar. Dostlar, metro göni gireňizde Luckin Coffee-nyň, Starbucks-yň we McDonald's-yň we beýleki brendleriň magazynlaryny arkaýyn görüp bilýäňiz dostlar. Şu görýän Luckin Coffee-ňyz dostlar Hytaýda iň köp satylýan kofelaryň biri we Starbucks-a bäsdeş bolmak üçin açylan kofelaryň biri we mundan başga-da egin-eşik dükanlaryny görüp bilýäňiz we arzan bahadan alyp bilýäňiz. Restoranlary gaty kän metrolaryň içinde we arkaýyn şeýdip oturan ýeriňizde sargap hem oturyp iýip bilýäňiz. Men iň gowy görýän magdylaryň biri şu, sebäbi Saýt iň arzan magazy. Dostlar häzir metro üçin bilet alýas. Ine görgezeýin dostlar. Biziň şäherimiz şäherimiz merkezi ine şu tarapda ýaşyl liniýada bolýar karoçi. Şu biz ýaşyl liniýa gitmeli. Karoçi şäheriň merkezine gitýäs. Sadam etýäs. Ine dostlar indi ýaňky diýenim bula Alipay, bula Miçat. Ben köplenç Miçatdan töleýärdigim sebäpli häzir özümem Miçatdan töleg etjek dostlar. içýäs. Gerek bolupda zat etýäs. Bir çaýlap bir zada git dostlar. Ne dört tuwan dostlar. Ne dostlar şadanam hazır çykýar. Biri çıktı, iki tane çıktı. İki adam da dostlar. Karoçe dostlar, ne hazır bolsa, ne barlarlardan geçer. Barlarlarım ne şada bolýar.

aýak ýol bolsun, howpsuzlyk tarapdan bolsun, ine görşüňiz ýaly, arassaçylyk tarap bolsun, hemme üpjünçilik dostlar, ine suw aljak bolsaň-da, ine bärde weýiş-weýiş-lam diýen ýer, aýak ýol bolsun, hemme üpjünçiligi dostlar edilen.

Men şu şaýymyzy, ýagny köpügimizi şuňa salýas. We çykýar. Dostlar, a bu gün ýöreme üçin gowy günleriň biri. Dostlar, men-ä howa gowy bolsun, ýaman bolsun, ýöremäni örän gowy görýän. Häzir bolsa dostlar size daş töwere görkezeýin. Mine dostlar. Mine dostlar, howa nähili gowy, ýöreme üçin hem Dostlar häzir size gowy ýer tapyp Hytaýa nädip okamaga geldim, näme üçin Hytaýda okamaga karar berdim we başdaky kynçylyklarym, kynçylyklarym barada we birinji işimi nädip tapdym şo barada hemmesini size

Başladyk onda dostlar. Men çagakam daş ýurtda okamagy, syýahat etmegi höwes edýärdim, hatda arzuw edýärdim we bir doganym daş ýurtda, daş ýurda okamaga gyzyklanýardy. Mysal üçin men Prahmakyra baraýyn, Prahmakrym diýerdi. Meniň doganym Hytaýda okaýar, mugallym bolup işleýär, ýa bolmasa eýtýär, beýtýär diýerdi. Menem şoň, şo diýýän zatlara bilen men gaty höweslenýärdim. We bir gün men dädemiň ýanyna bardym, men Hytaýa gitjek diýdim. Dädem hem nädip gitjek diýdi. O wagt hem men instrument, instrument çalýardym. Oňam bahasy ep-esli gymmadrakdy we şony satyp gitjek diýdim. Dädem hem meň höwesime, höwesime, begenjime hiç hili garşylykly reaksiýa bermedi. Ýöne ejem garşylykly reaksiýa berdi, sebäbi ejemiň o wagtlar gyn wagtlarydy. Ejem ol wagtlar mähriban ejesini ýitiripdi. Men meň okuwy taşlamazlygymy isleýärdi we ýanyna saklasy gelýärdi. Birnäçe wagt geçdi. Men eýtdim, beýtdim arzuwlarymdan arzuwlarymdan ýüz öwürmedim, ejemi yrdym. Köp Hytaýa okuwa gitmegi karar berdim. Dokument işleme başladym. Biriniň üsti bilen bir adam tapdym we oňa dokumentlerimi tabşyryp, uniwersitete tabşyrdym. Umyt etýän maňa bir zat sorajak bolanda ýa-da bir zat etjek bolanda maňa jogap bermesi gaty gyndy. Soňra men pyrlaşýanam çykdy Türkmenistanyň Hydaky posolstwosyna baryp o wagtlaram wizada wiza Hytaýa gidýän okuwçylar gaty gaty köpdi we wiza sentra baryp wizamy aldym. we iki müň ýigrimi üçünji ýylyň birinji sentýabrynda Hytaýa okuwa geldim. Başda Hytaýda başga medeniýet bolansoň, başga dil bolansoň, alty aýyň dowamynda, alty aýyň dowamynda gyz kynçylyk çekdim. Wiza meselesi bolsun, pul meselesi bolsun, dokument meselesi bolsun, tapawudy ýok. Yzymdan alty aýlap pul gelmedi. Öňüme düşýän adam maňa wagtynda dokumentlamy taýýarlap bermedi we maňa her aýda ýaşamak üçin ýüz dollardan, ýüz dollar gerekdi. iň arzan marketlerde söwda edýärdik dostlar. Men ene-atamdanam pul soramaga utanýardym we öňki ýanym bilen getiren iýmitlerim we pulum bilen alty aý ýaşaýyp oňmaly boldum. Tä alty aýyň dowamlap men dil öwrendim diňe. Gyş kanikuly we gyş kanikuly başlanda iş gözläp başladym we şu BOSS programmasyndan Monikodan iş tapdym. O wagtlaram sowuk sowukdy dostlar, işlemek A işlemek gaty gyndy. Şol döwürler ýadyma düşende ýüzüme ýylgyryş döredýär dostlar. Tä gyşky kanikulym gutarýança şol işde işledim. Soňra türk Hytaýyň medeniýetine, adamlaryna, diline öwrenişip başladym we şol ýyl kän türkmen talyplary ynamly adam tapyp bilmänligi sebäpli köp kösendiler. Onam biz hem doganym bilen pikirlendik, şul işiň başyny tutaýly diýdik we bu zat giden bir kompaniýa öwrüldi dostlar. Eger-de dostlar Hytaý döwletinde okamak isleýän bolsaňyz, öňüňizden ynamly we jogapkärli adamlaryň çykmagyny isleýän bolsaňyz, Türkmenistandaky kompaniýamyzda jaň edip, dogry we dürs informasiýalary alyp bilersiňiz. Hem-de stipendiýaly uniwersitetler bolsun we uniwersitetleriň arzan bahaly uniwersitetlerden habardar bolmak isleýän bolsaňyz, Aşakda Google formy bar. Şony dolduryp, ähli informasiýalardan habardar bolup bilersiňiz dostlar. Google formany häzir nädip doldurýar, onam sizä görkezeýin dostlar. Aşakdaky Google formada şular ýaly, şular ýaly zat çykarýar, Hytaý döwletine gowulanmak üçin soraglar diýýär. Ine bärde adyňyzy ýazýaňyz, çagaň pasportyňyz barmy, şony ýazýaňyz. Hytaý Haýsy hünär saýlamak isleýäňiz, ony ýazýaňyz. Ýene şu informasiýalary doldursaňyz boldy dostlar. Dostlar, öňki ýyl kompaniýamyzyň üsti bilen birnäçe okuwçylar öz durmuşlaryny üýtgetdiler dostlar. Şu wideolaram arkaýyn görüp bilersiňiz dostlar. Siziň kompaniýaňyza köp-köp sag bolsun aýdýan.

Näme ondan hemme zadyň edip beren adam er erbetdä bolanok. Oň ýaly gowy işleri e, bir ejeň kakyň edäýmez. Ondan başga hiç kim edip berenok. Şoň üçin Education merkezini saýlaň. Education merkez kompaniýasyna köp-köp sag bolsun aýdýan. Men Education merkez kompaniýasyna köp-köp minnetdarlygymy bildirýän. Men şu wagt Education merkez kompaniýasyna uly minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Onuň işgärlerine goýan zähmetlerine köp-köp sag bolsun. Dostlar, eger-de Hytaý döwletinde okamak isleýän bolsaňyz, we ýüz prosent ynamly kompaniýa gözleýänmiziň education merkezi kompaniýamyz bilen habarlaşyp bilersiňiz dostlar indiki wideo näme barada bolsun kommentariýada aşakda ýazyň biz hem boldugyndan şony çekjek bolaýly we bu wideonam dostlaryňyz garyndaşlaryňyz goňşularyňyz we hytaýa gitjek dost ogul gyzlara gyzlary bilen arkaýyn paýlaşyp olara kömek edip bilersiňiz dostlar indiki wideoda görüşýänçä hoş sag boluň.